Obwo nabwo obogambi toganeti, ng'a omwananchi naakana oshuru na ataakana, na epresident ekwama onsi onyore are amagenderero. Juzi iga, chipara nchiabegetwe chibese, chigochia korosigwa Kenya engima. Momanyete ng'a tintari aa Nyamira county tinyoreti paaro. Namanya goikaransa nse nkaeba ore nase ki? Chipaara sauti mogirango osoro naire, chafet naire, zair naire. Ng'ama goika esabu Alpha naire, ng'amanya oo aba mbari bago support William Ruto. Obwo nabwo obogambi toganeti, ng'a omwananchi nakana oshuru natakana ne president kwama gose onyora are amagenderero. Matiang'i kore ore president toba igo, abananchi bonsi pi ngwakana bare oshuru ba amagenderero. Second, ngamanya sawa oyio Ruto ntomonarete, tiga ng'o ndarigereria. Jerusha momanye ninki airwe arete nonya bwegetutu, twasiumwa ere tari goimerera ebonyamira, na egoimerera bia bwegetutu. Inki ere airwe? Para teiyo. Igo ng'a onye ntanyamira, mpaka baria bagototebia konya empowerment, mbabwate obwezo bwa okoreta parao. Ng'a bono emotive, eplani yabo oboete ng'a, tobari namagenderero. Emiaka ebere etigarete mpaka batebe tutamu, mpaka ebiongozi bia bionsi pi ba join William Ruto. Onye kera omonto gakobera na William Ruto, ense eye bono buna tokogamba bono eye, uchaguzi nere ya ki Kenya? Totigane na William Ruto agambe forever. Lakini bono intwe toikaranse mega toboranie amaswali buna abagusii. Obwo nabwo obogambi mokorwanera chikura moakerwa ekura? Ing'a mogoika aria bunge. abagusii, moonye abagusii baino. Anga inga soso ora komake sure ng'a nyaribari, ogetutu, kisii, nyamira, yanyore chipara. Egere naintwe kaa agi togosoma ehistory ya nyachae chipara chiria aretete, iso bosi togosoma ehistory ya matiang'i chipara chiria aretete, tonyora ng'a osore nere ekero arenge chief whip, natoreterete chipara nyamira, ase eng'encho y'ekerogo kiaye. But bono ekero egoikera ng'a ntobwati magenderero buna Nyamira county, ebiongozi biagoka ng'a aye tiga bachandeke ase eng'encho mbare goteba tutam. Abwo mbuya bore? Obwo nabwo obogambi bore gusii ebijana ebi ebi ba bare bachumbe inki mokobera iga? Why are you guys behaving this way? Ongeri mbarenge iga tiga totebe ekemanera. Kristo buna mbarenge iga, tiga tobe open tokonye gusigetwa. Abasubati mbarobwo bamenyete South Mugirango, bono niga bare abake. Kamambi mbasoke gochia Bogetutu, Nyamira county. Chibare echi mokobarire na kana chibaragane chinsobo. Igo bado nonya Omogirango somehow nabo agochandeka. So let us, tiga toikaranse inse tokonye aba abagusinchire rende yonsi.

bunga ero timoranyora ama- amagenderero, bunga ero egasi yabo nereri. Ere buna omowaziri, siasa nigo eyachia gosoa, anga this is the time aimoke atebe ng'a inche na omowaziri ogosi korwa gusii, tari ogosii but okorwa gusii, amagenderero oria agende equally to every constituency. Lakini ere nere osoire ase siasa yaye ya one term, two term, bono yanyarekanire ng'a. Nyamira engima ekoborwa alafu mambe mogocha korwa estatement ogoteba ng'a aye nomowaziri ocha ore korwa gusii igaa. From where? Nchera ki? Mowaziri ki ochoretwe korwa gusii aga discriminate gusii? Inki mokwaroire siasa embe igo kegocha ase abagusii yaito? Gusii yaito bori pi egotware siasa buna eye? Eeh? Ng'a kera omonto mpaka atogirwe tomanye komoa amagenderero, onsi ore ekero omonto agoakana ero naki monyebangerete. Omanyete nabo mokagaa ng'a egento eke nabo gegokorekana kera aase igo, momanyete ng'a chinsemo chinde abanto bakonyora amagenderero hundred percent, chinsemo chionsi, intugusi eye mwatumekire mwerereire. Gose ore ogoka ng'a inche natwarire chipara bwane, igo bono totamiane toritamiane nero. Omanye koeba ng'a ere ne ekiongozi kia omogusia. Yaani ekero omonto aerigeretie ere bieka, ninki gusii yaito tokwamwera kobera iga honestly. Ekero babungirie barwanererete epaara eria eruete korwa ensemo ekorokwa ng'a keroka mpaka nyangusu, abwo tari abanyari bane abagetutu batumete epaara eria? Lakini abanto mbarenge korwa ebirango bamenyete oo, mpaka mwaigweti eyende eruete korwa nyangusu mpaka bosongo, abamachoge mbaro oo, abanyaribari mbaro oo, abagetutu mbaro oo, gwete gwete gwete. Tomonye goikera aase tokoimoka bono iga togo discriminate gusii yaito. Gokogenda bono ya epaara eri nyasae na omo nyaribari orenge. Lakini epaara eri gokorigereria korwa nyambera all the way mpaka miroka, abagetutu bakor mbare oo, amachoge mbare oo bamete chinsemo chiria, nabo bagotumia chipaara chiria. but nyechae na omonyori bare orenge. Nkeiyo aikete bono abagusii bagochaka korigereria ebinto ng'a oyo enyomba ki, oyo econstituency eywo ning'o egosapota, nkeiyo aikerete mpaka twaikire to that extent. Ng'a onde taiyo egokire. Birengererio biria yateba naki ase ase eye ogocontroliwa ne remote, na eye obochinga tiatonyetigani. Mwensi pi ng'a you are behaving the same way, mogogete mokoya gaki ekobaa naki intwe togi Ruto, togi Ruto, ekero tonyora chifu chi amagenderero, ushuru etwe goakana ero, mogotora, inke ase inwe mwatolasimishete. osoro. Kere chikura chiaye gwa gese inwe mwatete ng'a finance bill 2023 ngwetere twanche totanche, mogosokora chibesa korwa ase abananchi. Inki bono chibesa echio chitagochiira chikonye abananchi kwanza, ogoikera ase ogocha goteba ng'a onye banto gete kiongozi gete kere support Matiang'i gose Ruto, ngekonyora eke na eke. Ase ki togoikera to that extent? Inki motagwanchanera? Inwe motagwanchera abagusii baino banyore amagenderero just like you guys are getting in your own constituencies. Ng'a the entire county. Bono Steve Mogaka. Steve Mogaka aerende okore Nyamira kore two term obwate abasukuisi tori korikwa mochumbe okorikwa richumbe. Kore richumbe rende inki otagotera epaara aye? Chipaara chi'enanwa rende nonya buna otimogire ango yao. Why motari koretera chipaara? Kore ritume korwa nyamira, inki otakoreta chiparo naende ogetutu naende otebe naki kwa niaba ya abanto batuto abwo, twatebire Nyaribari, twatebire ogetutu, chionsi tiga chinyore chiparo. Inki mokoanchera mokoenaneriwa siasa buna eyio embe iga? Kerusia momanye, gwachete aria kabisa mpaka okore amamatiang'i ng'a totaeti bonyoko nyoko gose igaa, okorama kabisa amareta buna ayio amakong'u.

Ushuru togwakana bono nigo ere igoro mono, tobwenerete onyore amagenderero not just as a by the way, as a serious priority. Tonyore intwe amagenderero gosii but bono despite the challenges tobwate still rende aba ebiongozi baito bagogete ng'a baria mbaranyore esere bate gosupport Ruto, yaani ogogete happily doing that. Nkai leadership eyio yaruete, obogambi obwo mborobio obo.